בעט אייך טון, גיי נישט צו קיין פארטי, גיי נישט צו קיין וואכנאכט, גיי נישט צו קיין סיום מסכתא, גיי נישט הכנסת ספר תורה, היינט איז שוין געווארן אזעלכע אלעס, מען וויל שוין האבן די תורה גדולה במקום אחד, ס'פאסט דאך נישט היינט זיך צוזעצן ליידיגייער, מען וועט מאכן א נאמען פאר די ליידיגייערס, מען וועט מאכן א סיום מסכתא, אויב איז דא דא נירל פ האסטו נישט וואו צו זיין דא, און אויב איז דא דא דראגס. ס'איז דא דא פון די אלע נישט גוטע זאכן, וויאזוי צו רופן סחורה, פרישע סחורה, פיינע סחורה, אויב איז דא פון די זאכן, גיי אוועק פון דא, ס'איז סכנות נפשות, און אויב איינער טאר זאגן אוי וואס סכנות נפשות, די ראש ישיבה האט געזאגט סכנות נפשות, מיינסטו יעדע זאך מוזטו אננעמען פון די ראש ישיבה? כ'זאג דיר, די איין צי האט גארנישט שאטן, דאס איז וויסן אז דו האסט געווען פאר איין צי וויט, אדער איז סטענדינג אין בית משוגעים, היינט איז אלעס מ'קען נישט זאגן בית משוגעים ס'הייסט ריהעב, מעדיקל בלא בלא בלא, עפעס אזא שיינע סענטער, שיינע אויסיס, די בילדינג האט שיינע סענטער, האט שיינע אויסיס אינדרויסן, שיינע לייטינג, בית משוגעים איז סטענדינג. אדער איז סטענדינג אין שפיטאל, אדער אין בית החיים, בית החיים דארף יעדער אנקומען, אבער יונגערהייט. טאטש נישט קיין דראגס, טאטש נישט קיין דראגס, איז דער ביטער, נעם דעם רעבינ'ס ספרים, נעם א ערליכע איד זאל דיר העלפן, זאג אים, טו מיר א טובה, איך האב שווערע נסיונות, לויף נישט צו דעם, לויף נישט צו קיין, טאטש עס נישט, עט ער מסביר זיין אז ס'איז פונקט ווי ציגרעטלעך, ציגרעטלעך האט דאך אויך א זאך וואס ס'ציט דיך, ס'מעקערט, פונקט ווי ציגרעטלעך, ציגרעטלעך איז אויך נישט גוט, אבער דאס עט דיך ברענגען, הער מיך גוט אויס, דא געווען בחורים וואס זענען געווען אויבער חכמים, ווען דו ווילסט קענסטו מיר קומען מיר גייען באזוכן א בחור'ל וואס מ'האט אים שוין אראפגענומען ביידע פיס, די יונגע ביימעלע אן פיס, פון פון זיך שטעכן און שטעכן און שטעכן און שטעכן, טויט קראנק, לאז אפ, טאטש נישט קיין דראגס, האסט געהערט וואס איך זאג דיר? דו ווילסט פאריען? ביסט א פארטי בוי? פיין, גיי עס, דארפסט אכטונג געבן אז אויך און צו לייגן עס אריין אין עסן, צו לייגן עס אריין אין קענדיס, טשואונג גאמס, בראוניס, איך קען עס נישט נאכגיין, איך ווייס נישט ווי שנעל פארגעשריטן איז עס, און איך ווייס מ'גייט חוזק מאכן פון דיר היינט נאכט ביי די פארטי. און מען גייט דיר זאגן, האט דער ישיבה שוין ווייטער גערעדט פון דעם, זיי נישט אזוי דום, און ס'איז א גוטע זאך, ס'שארפט זיך אויס די מח, ס'עפנט זיך אויף, קען אביסל טראכטן, מען הייבט אן טראכטן, הייבסט אן טראכטן, טראכטן, טראכטן עומק המחשבה, עומק המחשבה הייבסטו אן טראכטן, עס ביז דאס צוקומען צו די גרעסטע גילוי אז דו ביסט משיח אליינס, דאס וועט זיין די גרעסטע גילוי, וועסט אזוי טיף טראכטן, טראכטן, טראכטן, עס צוקען נעמען די מחשבה אויף אטעמס. און ביז ס'וועט ארויסקומען אז דאס אז דו ביסט משיח, דאס קען האלטן דרשות אז דו ביסט משיח, טאטש נישט די זאכן, טאטש נישט די זאכן, נישט נאר טאטש עס נישט, דו שמעקסט די גערוך, גיי אוועק פון דארט, גיי נישט אהין, גיי נישט צו קיין מסיבה צו קיין פאר יעדער ווייסט ווער מיט דעם פאר איך, די מענטשן זענען מנוולים, זיי רעדן ניבול פה, מען מעסט נישט א מענטש ווי גרויס זיין ציצית איז, מען מעסט נישט א מענטש ווי גרויס זיין בארד איז, מען מעסט נישט א מענטש ווי גרויס זיין הוט איז, און אויב האט ער נאך די ריכטיגע קאפל, די וואס. דער וואס גייט אזוי פון אזוי ווי די נו. ניין ס'איז א גרויסע קאפל, די זענען די זענען עכטע עכטע אויסגעקאכטע טיפע מענטשן, און ווער רעדט נאך אבער באלד מ'וועט דאך רעדן פון קבלה, דאס איז שוין די חוסר, מ'רעדט דאך פון קבלה, וועסט אנטלויפן, איינער רעדט צו דיך פון קבלה וועסטו אנטלויפן פון אים. דאס וויסן, ס'זעט אויס פאני, לאכעדיג, ס'איז לאכעדיג ווילאנג ס'איז ביים שכן. ווען דער נאַר איז יענעם, זאָגט די וועלט אַ ווערטל, לאַך איך אויך. אָבער ס'הייבט אָן צו היטן אַ היים, אַז אַ קינד אַליינס הייבט אָן צו נעמען פון דער סם, וואָס קענסטו טאָן?